Otwagyirɛmpɔn Kwame Asaseyaa tumi wura Beretu abusua, Ɛkɔ no abusua, Asɛkyerɛ abusua. Wo din na merefrɛ sɛ EKB. Saa mmerɛ yi moama me tumi, moama me ahoɔden, nkwa, tɛkyerɛma da bɔdwe mogya di mu afurusane. Ɛyɛ aseda ne anuonyam na mede rema obi biara. Wo nso a worebɛtie nsɛm a yɛde reba yi nso tie no aso pa mu. Hwɛ n'ankasankasa san di adanseɛ sɛ neɛ ɔbua asɛm ansa na ɔteɛ no ɔyɛ aboa anaa ɔyɛ kwasea, na mmom onyansani ne deɛ ɔtie ansa na ɔbua. Mmua atɛn ansa na woatie, na mmom tie wie ansa na woahyɛ aseɛ abu atɛn. Wo comment nso yɛ welcome. Nana Agradaa, Rev. Ɔbɔfoɔ, Nana Ayama Buakuro, Adweso, Asɔkɔre, ɛhɔ Ana medi agorɔ kɔ saa nso a the great Nana Bendoo, Nana Abosom Akekyerɛ, Nana Aba Bio, Nana Kɔntɛmbra Ntɛm, Prophet Bushiru Obi Nim Ɔpambo mo nyinaa mekyea mo. Ɛnɛ deɛ abɛtɔ dwa so na ano ɔhye na nsɛm no ano ɔhye na mɛfa no ɔhyew so nyinaa ne sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ owura bi baa wiase na ɔbaeɛ no nkyerɛkyerɛ a ɔde baeɛ nkorɔfoɔ biara antena ase wɔkye no wɔbɔɔ ne so ne wɔkum no direct. Ɛno akyi wɔbɛka kyerɛ sɛ owura no asɔre na ɔte n'agya nsa nifa so redi ma wɔn a ɔredi ma wɔn ɛyɛ Akristofoɔ. Nokorɛ nsɛ Bible no a ɛda hɔ no it points to fact. Wokenkan Bible no a ɔse nnipa ɛbɛwu ampa nnipa ɛrewu. Nnipa mfie ɛso bɛte ampa nnipa mfie ɛso ɛrete. Wei ma wohu sɛ Bible no nsɛm a ɛwɔ mu ɛyɛ nokorɛ paa. But ɛnnɛ I am saying with point fact point blank sɛ bible is not wholly true. Nsɛm a ɛwɔ Twerɛ Kronkron mu no, ɛnyɛ ne nyinaa na ɛyɛ nokorɛ. Ɛnyɛ ne nyinaa na ɛyɛ nokorɛ. Na sɛ biribi wɔ mu na sɛ ɛnyɛ nokorɛ deɛ a, ɛnneɛ na ɛho nni mfasoɔ. Ɛnneɛ na ɛho nni mfasoɔ, Bible no ho nni mfasoɔ. Because I have said it and I will say it again, Man do not need any religious book or whatsoever or any book to guide his or her life. Wonnhia nwoma biara na ade aguide w'abrabɔ. Tie yie paa, mese wonnhia nwoma biara na ade aguide w'abrabɔ. Abrabɔ no a yɛbɔ no, ɛno ara ne sɛ wobɔ wo deɛ. Abrabɔ no a yɛbɔ no, ɛno ara ne sɛ wobɛyɛ papa na woatene wɔ abrabɔ mu. Enti yebisaa Yesu Kristo sɛ, Hɛ, Rabi, Mmara no nyinaa, deɛn ne emu kɛseɛ? Ɛna ɔkyerɛɛ sɛ, Hwɛ, Mmara no nyinaa ne sɛ, Dɔ Awurade wo Nyankopɔn, na di wo yɔnko nso ni. Dɔ wo yɔnko sɛ wo ho. Kasa. Wanka mfo biara anka ho. There was no where in the Bible a Yesu refrɛɛ ne ho sɛ ɔyɛ Onyankopɔn. Yesu anka sɛ obi na ɛsomaa no. Yesu anka sɛ, wanka nso wɔ Bible mu baabiara sɛ ɔbaa wiase bɛgye wiase nyinaa nkwa. Daabi. Ɔse, mebaa Israel fie, wɔn a wɔayera no. M'ani abere paa. Na Bible no a ɛda hɔ saa no, ayɛ ɛma no nyɛ ɔya, ɛma no nyɛ nwanwa sɛ wobɛhu sɛ yɛatwerɛ Mose nwoma a ɛdi kan, Mose nwoma a ɛtɔ so mmienu, deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa, ne deɛ ɛtɔ so nnan. Ɛduru baabi saa no m'ani abere paa because nokorɛ no a ɛsɛ sɛ ɛba no, nokorɛ no ayera na atorɔ redi ahim. Nokora no ayera ana atoro redi ahim Edi a megye so ɛne etwie ba Kwabena Mɔmɔfɔ EKB Ahemfo Television ana yɛde ahintasɛm Mysteries of Life rebrɛ woɔ Ɛyɛ kyerɛw sɛ Jesus is never a saviour Jesus was not sent by God to to to deliver or to redeem mankind from any bondage the only person who has the right to save, to redeem, mankind from this mess is the creator and the controller and the causer of the universe, the creator himself. Deɛ ɔbɔɔ ne so bɔɔ n'asase, ɛbɔɔ mu nhyehyɛe, bɔɔ mu nneɛma nyinaa no, ɔno pɛ ɛna wahu tumi sɛ ɔbɛgye yɛn afiri biribiara mu. Na nokorɛ ne sɛ, Bible no ame ate aseɛ sɛ, sɛ woyɛ w'adwene sɛ wobɛhwehwɛ mu ayɛ mpɛnsɛmpɛnsɛɛ mu a, wɔse ɛho nni mfasoɔ, na nyansa biara nnim, saa na Paul kaeɛ. Wo deɛ sɛ Bible ho ntaa nkenkan, yɛkan baabi kakra ara sɛ, Yɛatwerɛ wɔ he? Yɛatwerɛ m'apampam, yɛatwerɛ m'ataadeɛ no akyi, yɛatwerɛ me moma so. Kɔkenkan from Genesis to Revelation, deɛ meka nyinaa bɛhunu wɔ hɔ. Yesu Kristo, ɔse, Hwɛ moahu me nnɛ yi, mohu me bio. Yesu ne nsamanfoɔ kasaeɛ. Ɛnnɛ akɔmfoɔ ne abosom ne nsamanfoɔ rekasa a, yɛn deɛ mogyina baabi a mo se buei. Yesu Gethsemane bepɔ so mpaebɔ, ɔkɔɔ soro kɔhyiaa Moses ne Elijah. Ɛna John ne Peter kaa sɛ, Hɛɛ, wo nua, saa adeɛ a, meɛmmɔ mpata mmiɛnsa, yɛnyɛ three structures mma mo na montra ha yi ara. Yesu sɛ, Hɛɛ, monka wɔn ntom, mma monka wei nkyerɛ obiara kɔsi sɛ Onipa Ba no bɛwu asɔre. Mese Jesus is not a saviour. Obi a wɔde Yesu pikya asɛn ne dan ho na wɔsom no no, ɔyɛ ɔyɛ ɔyɛ ɔyɛ Babilon. Obi a ɔde Yesu pikya asɛn ne dan mu, asɛn n'asɔrdan mu na ɔresom no, ɔresom nnipa. Yɛnsom nnipa. Yɛnsom nnipa. Yɛnkoto nsɔre nnipa. Yɛsɔre Otumfoɔ Nyankopɔn teasefoɔ, the Causer, the Creator of the universe. Jesus is not a saviour. Jesus was never sent. Jesus came and lived the life as an any ordinary person as as as like any missionary. Ɔba wiase sɛ ɔkronkronni prɔfɛt Mohammed, ɔba wiase sɛ Krishna, ɔba wiase sɛ Buddha, ɔba wiase sɛ Hindu, Tayo, wɔn mu biara saa na Yesu Kristo baa wiase. Ɔba wiase sɛdeɛ ɔkɔmhyɛni anaasɛ awiei mmerɛ mu yi, evangelist, Anaasɛ EKB, me nso me bɔ ma nye sɛ yɛ na Yesu Kristo baeɛ, the social crusader Jesus Christ, he was a social crusader, ɔka nyansasɛm, ɛka nimdeɛ mu, ɛka mmɛbusɛm mu. Mebisa wo, enti Mose ka kyerɛɛ Israelfoɔ no sɛ, Monhwɛ yie na obi ampue amfiri mu amfiri soro amfiri awoɔ mu ammɛka sɛ ɔno ne Onyankopɔn no. Wowɔ hɔ? Wonkenkanee? Woahu? Wonkenkanee? Woahu? Enti wofiri sɛ Abraham ne Mose, adikanfoɔ no a ɛdii kan baeɛ no, Abraham, Mose, ne adikanfoɔ no a ɛdii kan baeɛ no, tie nie o, Abraham ne Mose, adikanfoɔ no a ɛdii kan baeɛ no, enti wɔn ho nte. Elia, wɔn ho antew ahu. Ana Onyankopɔn antumi anka ankyerɛ wɔn sɛ obi bɛba ama wiase nyinaa asom no? Mopɛ sɛ yɛyɛ nkwadaa ahu? Saa me a, ana modaadaa yɛn? Mopɛ sɛ yɛyɛ nkwadaa? Ana mode picture killer, killer nso deɛ ɔbɛwura ahyɛ pɛ, killer picture ɛde rebrɛ yɛn? Mode killer bi picture ɛbɛ ɛbɛ ɛbɛ face off na kyerɛ sɛ yɛ biribiara yɛ hɛ back to sender. Obiara ntumi nnaadaa obiara wɔ ɔman mu. Yɛaba yi. Ahemfo Television yi kɛɛ bi aba yi yagye atwa Go and set yɛn mmara nsɛm di na ɔse ɛnyɛ nyame foforɔ bi nka me ho tie ne yie the ten commandment the ten commandment no ɔse ɛnyɛ nyame foforɔ bi nka me ho ɛnyɛ nyame foforɔ bi nka me ho ti Yɛde Yesu pikya si hɔ, na yɛde Yesu si hɔ, na yɛrebɔ mpaeɛ fa Yesu so rekɔma Nyankopɔn a, mebisa wo, Adam ɔbɔɔ mpaeɛ faa hwan so? Moses de faa ne deɛ faa hwan so? Abraham, Noa mo de faa hwan so? Me, memfa mfa ne so. Memfa mfa ne so. Memfa mfa ne so. Nokorɛ ne sɛ, sɛ yɛka sɛ Yesu Kristo aba wiase aba bɛgye nnipa nyinaa nkwa a, ne yɛ san kɔka sɛ Yesu Kristo, ɔno ara ne Nyankopɔn a ɔbaa wiase bɛgyee nnipa nyinaa nkwa a, now it is two things, it is either a reincarnation or an incarnate. Either sɛ obi na awu akɔ nea awo no foforɔ, anaasɛ Onyankopɔn na adane no, sɛ Onyankopɔn dane ne ho deɛ a yɛfrɛ no an incarnate, na mmom obi na awu akɔ aba deɛ a, ɛno yɛ reincarnation. na wahu sɛ ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ blasphemous and ɛ ɛ you can't think about it because in a sense sɛ sɛ onyankopɔn ankasa na awu aba wiase abɛfa nipa tebea ato ne ho so ana wawu ana wasa ɛkɔ no so bɛsa aba biam di a ɛna yi ka bi yɛhyia nyankopɔn ɛwɔ asɛm ando a ɛbɛwisa question in a sense sɛ Onyankopɔn bɔɔ adeɛ nyinaa wiee ɔhuu sɛ ɛyɛ, ana ɔbɔɔ ɔbonsam nso kaa ho. Tie no yie o, ana wɔn se ntɔkwa bi sii wɔ soro, Michael ne ne dɔm koo no mpamoo ɔbonsam na ɔbaa ha. Na ɔbonsam, adɛn na Onyankopɔn ansɛe no? Michael ne n'abɔfoɔ, wɔn anyi soro ɔbonsam, na wɔde ɔbonsam baa ha sɛ ɔbonsam bɛyɛɛ dɛn? bonsam aba wie na ɔdistɛɛbu nipa a, ɔno ara asan atwa ne ho asan aba wiase ɛreba abɛwu agye nipa nyinaa nkwa on what grounds? Mebisa wo, waba wiase ɛrebɛwu ɛrebɛgye nipa nyinaa nkwa on what grounds? Onyankopɔn no a wama bonsam aba ha sei no, ɔno ara asan aba wiase ɛrebɛwu ɛrebɛgye nipa nyinaa nkwa on what grounds? a ɔbɛwu abɛgye nnipa nyinaa nkwa. Yɛdwen ho a yɛnte aseɛ oo, yɛdwen ho a yɛnte aseɛ. So ɔno ara na ama bonsam aba na bonsam bɛ disturb yɛn na ɔresan abɛgye nnipa nyinaa nkwa deɛ? Yɛdwen ho a yɛnte aseɛ. So ate aseɛ? Yɛdwen ho a yɛnte aseɛ. Na bɔdeɛ nhyehyɛeɛ mu no, sɛ yɛ a na ɛsɛ sɛ wiase ɛyɛ. So ahu? The basic concept of creation, the fall of man, and the concept of Satan no ankasa ankasa no, sei ara na ɛsɛ sɛ ɛyɛ. Ɛsɛ sɛ bonsam ba mu na agorɔ no a yɛredi no ɛyɛ fɛ na ɛyɛ dɛ. Ɛsɛ sɛ bonsam ba mu na agorɔ no a yɛredi no ɛyɛ fɛ, ɛyɛ dɛ. Ɔbonsam, ɔnyɛ Onyankopɔn tamfo da biara da. Satan, Lord, Lucifer is a spiritual IGP of God. He sees to the laws of nature, maintains the laws of nature and punish people who go contrary to the laws of nature. That is the work and the duty of Lord Lucifer. Angel Lord Lucifer. Ti wiase ɛda hɔ no, ɛda hɔ saa. Ma menka nkyerɛ wo, yɛse wowu a abaa ne nneɛma bi ɛrekɔ so. Me question ne sɛ, Hwan na awu asɔre akɔ aba bɛka mu asɛm? Yesu wusɔre kɔ baa a yɛbɛka mu asɛm a ɛka sɛ ɔnka mu bi kakra kyerɛ? Wanka hwee. Ɔbaa na obiee ne nsam. Jesus firi Madaro ma ne meyɛ huiɛ. Ɔse monhwɛ me nsam nadoa ɛne baabi yɛde nadoa bobɔ wei nyina ɛtintim hɔ. Wamɛka sɛ hɔ abɛɛbɔ bi kɔ hɔ biribi kɔ hɔ. Enti Luke 16, 19 akɔsi 31 no asɛm no a wɔka no evidence wɛ, nokorɛ bɛn na ɛwɔ mu? Yɛn kaa sɛ ɔmɔkɔ fa evidence brɛ no a ɔka sɛ biribi wɔ hɔ a ehia evidence. Me se nokorɛ bɛn na ɛwɔ saa asɛm no mu ɛwɔ hɔ? Luke sixteen nineteen, Ohiani ne ɔdefoɔ no wuo no, nokorɛ bɛn na ɛwɔ mu? Ɛdeɛn koraa nso no, ana slave masters book a wɔde baeɛ a wɔde tɔ nnipa nyinaa adwen, wɔde tɔ obiara? Ɛnnɛ sɛ wonkɔ asɔre a, deɛ ɔkɔ asɔre hu sɛ ɔyɛ bonsam, Ɔma m'abusua mu atete. Nneɛma ayɛ basaa. Yesu no koro a mudi n'akyi no, ɔbaa wiase, motee sɛ ɔbɔ obi ba yi? Deɛ ɔyare bubu o, deɛ ɔyare ahoɔmmerɛ o, ɔhyia no a ɔtu yareɛ no, na ɔse kɔ. Yesu, ɔte ntasuo gu fam. Tiani o, ɔte ntasuo, ɔte ntasuo gu obi anum ma ne kasaeɛ. Ɔde ntasuo furaa dɛteɛ faa obi ani so ma no firaa n'ani teeɛ. Me na meka, mese kɔkenkan Bible no yie. Yesu tee ntasuo too obi anom ma onipa ko no tumi kasaeɛ. So ɔse wonkenkan Bible? Kɔkenkan Bible. Mese Yesu ɔte ntasuo too obi anom ma onipa ko kasaeɛ. Yɛnni obiara a ɔbɛgye wiase nkwa. Saa na wiase a Onyankopɔn bɔɔ no taa wɔ ɔno ara ne pɛ mu no, ɔbɛsakyera nneɛma mu. The expansion of God is all that we are seeing in this universe. Onyankopɔn ne ho hu ne ne sɛdeɛ ne kɛseyɔ teɛ no, saa pɛpɛpɛpɛ ara na yɛhu wɔ wiase. Biribi foforɔ biara nka ho, ɛroplee, kaa, nnipa, mmoa, nsuo, mframa, biribi biara, botan, mmepɔ, a yehu biara yɛ Onyankopɔn tumi ne n'anuonyam. Nti yɛbɔ no abɔden sɛ God is omnipotent, God is omnipresent, omnipresent, God is omniscient. Onyankopɔn baabiara, ne tumi ano yɛ den. Ɔyɛ all powerful. Onyankopɔn yɛ vampire na wagye nipa mogya. Yɛnhwɛ adeɛ. Mibisa wo, sɛ mose Onyankopɔn na maa Yesu kwan sɛ ɔmmra mmɛwu Na Kwabi atwerɛ wɔ Revelation hɔ sɛ yɛtee nsɔano nson no, ne yɛnhuu obiara a ɔbɛgye krataa no, na mmom yɛhuu yɛ, mesuu paa na wankasa wankɔgye, wohuu yɛ a wosui na wankɔgye w'adeɛ, John the Revelator, adɛn na wohuu yɛ, wamee na wada, sɔre, wada, na ɔso daeɛ, nyane, ɔso ɔso daeɛ, daeɛ suo mu o, ana ohuu saa adeɛ wei, na daeɛ suo mu deɛ, mene wo mmienu nim sɛ obi bi ɛdidi mee koraa ɔtumi so daeɛ. So wahu? Ana ohuu sɛ okura no na Juda mu gyata mmusuakuo no panin paa no bɛgyee no sɛ ɔbɛba? Ɔbɛba abɛyɛ dɛn? Ɔreba abɛyɛ dɛn? Ɔreba abɛyɛ dɛn? Mibisa, firi tete, ɛhefa na ate sɛ Onyankopɔn ɔregye human sacrifice? Kain ne Abel, wɔn afɔrebɔ. Abel deɛ sɔɔ Onyankopɔn ani a Kain deɛ ansɔ n'ani, a ɔde abaa poo ɔbɔɔ ne nua no. Wote aseɛ? Onyankopɔn ka kyerɛɛ no, ɔse, Hwɛ, Wo nua no mogya resu reteɛm sɛso frɛ me, na ɛbɛgu w'atifi. Abraham anni ba. Onyame maa no Ishmael. Ɔse bɔhyɛ no da ayi so, Isaac so. Ɔwoo no wieɛ, ɔda hɔ. Ɛnyɛ ɔna somaa so, ɔno ara ne pɛ na ɔse ɔde kɔ afɔreɛ o. Nyankopɔn se, Hɛɛ, Abraham, Fa dɔ ba a wɔwo no koro no kɔbɔ afɔdeɛ ma me. Abraham rekɔ nwura mu hɔ, abarimaa mfinhyia dunson, yɛkyekyere nsa too n'akyi de no too ogyata no a yɛasɛte a ɛde gya bɛtu no soɔ. Ana nne kɛseɛ firi soro baeɛ sɛ, Hɛɛ Abraham, mmoa mo Bible no mu o, ɛnyɛ me se, Bible no mu. Hwɛ nkyɛkyɛ no mu, odwanten bi na ɛbɔɔ fa no yɛ afɔrebɔ. Mose rekɔgye Israelfoɔ afiri Misraim, Egypt, ɔkɔeɛ, Onyankopɔn kum mmakan nyinaa, wanka sɛ ɛyɛ afɔrebɔ o, na ɛsɔ n'ani, ɔse God was not pleased with what he did and the sacrifices. Yɛde nnwan ne mpɔnkye mogya, aborɔnoma mogya na ɛyi apayeɛ, ɛyɛ sacrifice ma Onyankopɔn, ɛnyɛ nipa. Nipa mogya mu odu,

The bogus religion which talks about the saviour and the redeemer of this earth, the bogus religion, religion biara ni hɔ a ɛkasa sɛ Jesus Christ sɛ saviour apart from Christianity because wɔn nneɛma yɛ basaa, hwɛ n'adiyifoɔ a aba mu ne ade ne nkwaseasɛm a wɔdi wɔ TV so ne radio so. Wobɛte sɛ Nkramoni bi akɔte asɔr baabi. Wobɛte sɛ Nkramoni bi akosi mosque na ɔse ɔyɛ Chief Imam anaa ɔyɛ Imam wɔ hɔ. Daabi, nhyehyɛɛ no nte saa. Yɛma ne mmom nyina yɛ prekesee ne nkwaseasɛm saa ara. Adiyifoɔ nyɛ ma wɔyi, madi kan akyerɛ wo sɛ wɔakɔtu. Enti baabi a wɔkɔtuu no no, kɔ hɔ ne kɔtɔ wo deɛ. Wɔakɔtu. Me de minim sɛ wɔbɛkɔtu nti mepɛ biribi atɔ a menkɔ mmoa o because wɔbɛkɔtu na wɔbɛbubu. I will go to the manufacturer or the producer baabi a wɔkɔ no, Benin, Togo, Cote d'Ivoire o, sɛ India na wɔkɔ a meyɛ hɔ na mebɛkɔ. Akorɔmfoɔ a wɔde biribi bɛkata wɔn anim, wɔsuro abosom Ana wahyɛ da akɔfa killer bɛ wura ahwɛ wo picture ɛde abɛto hɔ sɛ oh wei deɛ yɛ wo de ho kɔ dan wei a woyɛ bɔne no ɔde akyɛ wo nti yɛbɔ dwaman aa na afei yakɔ srɛ fakyɛ na yasan abɔ na yɛde nsuo ahohoro yɛn ho da sɛ yɛbɛhyia yɛhyia na bɛhu sɛ nsuo a yɛde hohoro yɛn ho communion a yɛdie baptism ɛne communion ɛne I believe the father and the son the holy spirit no rosary ne tasbaa no wanwa ɛtwetwe no Yebebisa sɛ, Does it contribute to salvation? Ɛka nkwagyeɛ ho anaa? Na sɛ saa deɛ no, asubɔ, communion, no wonni bi a, na sɛ heaven bi wɔ hɔnom a, yɛdeɛ UK no megye tum, ahemfo television megye tum sɛ biribiara saa ni hɔ no, wonkɔ bi anaa? Yɛn the concept of heaven ɛna ɔbonsam. There's no heaven, there's no Satan. Bibia saa ni hɔ there is no hell yɛde bɛbrɛ ɔdasɛnɛ ɛtwie ba kwabena bɔmɔfoɔ EKB ahemfo television YouTube Instagram Facebook ahemfo TV WhatsApp text message calling numbers nso wɔ aseɛ metu kyɛ ma obi biara dasɛnɛ ɛbɛhyia makra.